man na lle rydw i, ond ond er yn drechu'n galed wi di methu dod lan a a rwbeth pwrpasol yn ymwneud â gwe- gwesty'r Novotel. Yy felly yy dechreuaf i os gai gyda hanes fi fy hun. Diwedd y saithdege dath Jim Callaghan, Sunny Jim yy i ddefnyddio i lys enw, o'dd yn Aelod Seneddol yy dros yr ardal hon hon ar y pryd, i Rydama i ymweld â glofa newydd bryd hynny, y Betws. Stopodd e a'i a'i fintai o heddweision a haid o gamerâu teledu tu fas i'r Co-op, neu'r Cop fel o'n ni'n galw fe yn Rydama, yng nghanol y dre, lle roedd bachgen bach wyth mlwydd oed yn sefyll yn helpu i fam gyda'r siopa wythnosol. So what would you like to be when you grow up? Meddwl gwreiddiol iawn gyda Jim Callum. Yym, meddai fe wrtha i. Uh, Prime Minister, efe fi. So, you want my job? Mae fe'n gofyn ar newid y newyddiadurwyr i gyd yn chwerthin, wrth gwrs. Na, ddwedais i. Fi eisiau bod yn Brif Weinidog Cymru. Diflannodd Diflannodd y wên yn ddigon di symwth a, a, a symudodd y carafan ymlaen. Er mawr siom mi'n fam, doeddwn i ddim o'r newyddion naw y nosweth hynny. Ond y reiliad honno. Yr eiliad dwedais i'r geiriau hynny, o'n i wedi darganfod, falle, gwir bwrpas y mywyd, sef bwrw prif weinidogion Llafur oddi ar eu hechel o hunan bwysigrwydd. Procio Callaghan oedd y cam cyntaf mewn bywyd o herio a gwthio a brwydro. O'n i'n bregethwr stryd yn ddeuddeg mlwydd o'd, ar y llinell piced yn bedwar ar ddeg, yn pacio mewn i dair blynedd holl fwa hanes Cymru yr ugeinfed ganrif, o ddiwygiad o ffo i streic y glowyr. Wastad ar y hast, byth yn ddihyder. Dysgais i Cymraeg o fewn deuddeg mis, gan ymuno â'r blaid yr un flwyddyn, yn dair ar ddeg. Yn fab i goliau, o deulu llefurol, a'n fam yn Susnes, oedd ymuno gyda'r blaid i fi yn ddatganiad o hunan hyder. Hyder yn fy hunan oedd fy hunaniaeth i. Mi oedd yr hadyn wedi plannu yn oddi, a chenedlaeth gyfan o'm cwmpas i, nad oedd tlodi ein hamgylchiadau yn yn lliniaru dim ar gyfoeth ein gallu. O ddysgu ysgol Dyffryn Aman, yr un adeg, fel oedd y diweddar Phil Williams yn hoff o bwyntio mas, wedi cynhyrchu saith athro prifysgol yn y gwyddoniaethau yn unig. Mae'r patrwm yna yn cael ei ategu trwy Gymru gyfan. Es i o du Cyngor i goridorau San Steffan, a fy nghefnder Rob, yn foi tu council o'r cwm nesa yn bennaeth Europol. Fi oedd tan gyflawnydd y teulu. Ond cymarwch chi y platfform cadarn a gaethon ni. gyda seiliau Simsan Cymru heddi. Mae yna dîm cyfan, credwch neu bido, yn yr Adran Addysg yn y, yn y Llywodraeth yn paratoi i gynnig esgusodion pan wnaiff Cymru ddisgyn unwaith eto y flwyddyn nesa ym mynegai cyrhaeddiant addysgol byd-eang PISA. Nawr, mae yna ryw irony tragic, ond oes e, yn y ffaith i fod yn arddel y, y, yr, yr un enw a'r tŵr cam yna yn yr Eidal, oherwydd ein pobl iddeg ni sydd nawr yn cael cam lle ces i gyfle. Archwiliwch y dicter, y wewir, y siom i chi'n timlo wrth feddwl am wastraffu talent cenhedlaeth gyfan. A darganfyddwch, yn y foment hynny, pam i chi yma, ar nosweth braf o haf, yng nghanol yr Eisteddfod. Beth a gyflyddodd chi i ymuno â'r blaid fawr hon? Pam roddodd fy nghyd-ymgeiswyr i enw eu ger bron ar gyfer yr arweinyddiaeth yma? Pan fyddwn ni gyd yn yn troedio'r strydoedd gwlyb oer y gaeaf yma yn dod, pwy bynnag a enillif. Oherwydd bod yr hadyn bach 'na o hyder wedi plannu ynoch chi, gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd. Ym Mhrifysgol Harvard, Cwrddais i â phobl o bob gwlad yn y byd ar ar un nhadyn o obaith, yn dysgu er mwyn dychwelyd â storfa o syniade i ail-lunio cenedl fel crochennydd ai Leicester. Byddin byd-eang o weledwyr penderfynol. Dim ond ar ôl i mi ddychwelyd i Gymru a gweld i lun ar glawr y FT Magazine y sylwes o, sylweddolais i taw'r dyn tawel o Tibet oedd yn iste drws nesa i fi mewn un dosbarth Oedd olynydd y Dalai Lama. A chyn bod yy chyn bod Johnny Ets yn dweud a ganed ap yn yn trydar bo fi newydd cymaru fy hunan a'r Dalai Lama, nid dyna yw gwaith yw pwynt fi trial dweud. Wrth ishte drws nesa i Lobsang Sangay ag ysbryd hael, diymhongarth, fe ddysges i gwir natur arweinyddiaeth. Nid coron mo arwain, ond cyfrwng i ni gyd gyflawni, a fo ben, bu bont. Ond bont i ble, gyfeillion? Yng ngeiriau'r Prifardd, Catrin Dafydd, dyma awr y gwireddu! Eiliadau cyfrin yr adrodd stori wrth i ti ac eraill ddychmygu hen, hen yfory nad yw eto'n bodoli. We're all of us here on agreed on the destination we desire, as Rhun said, a new start for the ancient of nations.

The together we can build the country we know we can be Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd. Diolch.